Madoctor ena handichazive ndatsopererwawo ini because pandakabva kuengland doctor handina doctor wandisina kuona munomu ndakaenda to every doctor wemunomu but hapana kana akakwanisa kundibudira pachena kundiudza kuti problem yandinayo ndopayasvika vaingondiudza kuti hanzi we, we still monitoring your heart saka Handichazivi, handichazivi ndatopererwa joga. Saka zvamuri kutaura kuti pakuda operation, saka manje operation yacho ndokwanisa kuitirwa kupi? Uh, unfortunately pana apa tikwanise kuita operation iyoyo yakutoda cardiologist and mm. eh, maspecialist ekuziva kwenyu vanotura
zvemapiritsi haa zvichashandi ngambotarisa ngambozama zvaramba
zvakaoma doctor because ini handisisina kana anything zvinhu zvese zvandakaya nazvo ndakatengesa everything kuti ndikwanise kurapwa munomaziva madhuriro ari kuita madoctors handina yeah. doctor vasina kuona doctor but chiri kundirwadza ndechekuti havana kundibudira pachena kundiudza kuti problem yandinayo ndopayasvika hapana kana hwana kandibudira pachena yeah. It's only now pamuri kundiudza kuti zvena hanzi hati yangu inini yatova neproblem hombe yakuda operation vaingotora mari handisisina kana cent izvezvo handisisina kana mari taura kunoko but handizivi manje mimi kana kuri kunzi munokwanisa kundibatsira and then i can pay mari yacho kana pana specialist wamunoziva anokwanisa kundibatsira then ndobhadhara hangu mari yacho maybe after the operation mbichana mbichana Uh, unfortunately so far hapana but mm. option one itongoripo ka mm. mm, there's this friend of mine ane connection ake nemaspecialist and also anogona kuwirirana navo kuti omaita se maoparetwa then mozopota muchipatara sezvamataura mm. but mine vafana vange vavo faithful because eh, ai mm. anonditrasta saka kuti mozoregera kubhadhara manje mm, maitwa pati yazvi ikandimbomutraya but kungoitawo faith kuti zvinoita

It's a long story. It's a long story. I can't do it.
Yeah.
Ona akasauya mm. makare kare pasi pasi pasati parohwa nenyundo taiti tobva kuharare mm. tichienda kwedu kumandau mm. pane mabhazi anga ariko so ainzi vana mundondo chingaira mm. nemamwe so chinhu chinondifadza pavanhu ivavo mabus drivers vanga vane customer care ya uri nenhema vanga vane customer care uri nenhema ipa dai titapinda mubhazi so mm. toridzirwa music ya yerwendo mm. handikangamwe kamwe karumbo kairidzwa Mukoma handei kadembo ah, ndinoona zvinonetsa ah, mama unobva wakanganwa nhamo dzese
ipapo ndinenge ndakagara so pasiti mm. ah, ndainzwa musodzi yangu kuerera so ndafunga mudhara namuchemberi kumusha But iye zvino zvataakuredziwa nevafana vemakombi aya. Noise dzega dzega. Bodo bodo bodo bodo bodo bodo. Charara.
Unotozokanganwa ukakutenga kachingwa chawaida kutenga pamupedzanyo utaya kutengera vana. Ah, zvakaoma kani. Zvakaoma sawire. Iwe.
Ah, mazuva acho zvanga zviri right. Yes. Nyika yanga ichiri right. Asi ini panondinetsa pano one. Iwe uri mundau. Yes, mai Rumbi musiswi. Dzakanyatso connecta si apa. Ah. Iwe ndakadzidza one week ndada chimoko. Kudzidza chizezo one week. Ungadi. Ah, ndikamushaya shaya, ndikamushaya shaya. Yes. Ndibhebhi rikadaira. Rikadaira bhebhi. Ari mazuva acho. Asi haanga ari mazuva akanaka shamwari. Kana newewo futi. Eh, ndiri kuona namai Susan nguva yacho iyoyo ah, rudo rwaivira rwaipisa zingaiti asi sahwira unoziva kumba kwangu kwaitika anonzi manenji chusoni kuisha icho mashura
unoziva zvandaitirwa nemwana wangu wega yeyi wega yeyi mwana wangu uyu upi futi sahwira Wautonditiro mashura futi ndimwana wangani? Totobvunza ka unoziva vana sahwira vanenge vane tumwe twana tweuku. Ndindichadaro here? Iye wega Susan yeye kutizira zvakakomana kekusiru kasada direction kana one zvakaita izvezvi. Susan kutizira ndikuda kutaurira zve.
Haa unorevesa here? Hapasina Susan pano.
Susan wakatiza une nhumbu. Mwana anga akutopedza form 4 panapa. Zvaizikanwa. Akutizira. Zvaizikanwa nani zveform 4 izvozvo. Kusiya izvo zvitaitira nyaya yenyu na amai yacho apa. Zvinoda kuti mwana wenyu kusisa mwana chikoro anga asitanyora form 4 zvizvozvo. Kungoitaura chete nyaya iyoyo. Ndiri ndichagarwa paurapi na mai Susan.
asi ndoona kuti mai susan vane problem
mai susan vane problem pano kadzi zvaanoita ini nemaonero andiri kuzviita ndeyekuti vamwe navaitoziva kana nekamukwasha exactly vanokadzi ndo pane nyaya ipapo ah, zvonetsa izvi ndo asi wabva wandifungisa chimwe chunhu chii futi kwaiwo mai susan vacho vandisina kumboona apa chero pamusika pawo handakumbovaona varipi Rubunza maisizeni. Maisizeni vada kuvaprofita. Pasera vaprofita. Kuvaprofita?
Yes. Iwe wadii kunge waenda nemukadzi? Mazuva ano maprofita ariko aya. Vanoitwa zvimwe zvinhu. Kana newe 11 okuroko dzinodzisa kacheka nyika ndionekwe ndichidirwa makati nemaprofita. Oh. Ndinyarepi? Handite izvozvo. Asi zviri nani?
pane kusiya achienda ega aiwa kana iyo unoziva nhasi izuva rekesa chiefs nechief iri kutambira pasiri kapa watondiudza zvimwe zviri nani pane kuswero ndundurudzana ndatokanganwa sahwira yes tingatombovarairwa zvedu sahwira tichiona bhora zviri nani pane nditaura zvemaprofita zvota zvochiita eh, mari yematiketi ndanayo ndinayo Ngachitogadzirai tiende 3 dzangu tokwana. Aiwa, ah ngatiende. Izvi batisawira. Eh. Nyaya wanditaurira iyi. Ah, ino chisiyana yo kana mboda kuitaura stress yangu ndingatokuputika musoro kudai so. Ah. Handei. Handei sawira. Ah, iwe.
Sylvester

unopindurana nini he ndati chii ndati chii ndati chii don't ever talk kana ndichitaura ini wazvinzwa

Eh because tanga tichida kunoona vamwe mai kuchechi kwedu eh mwana wavo ari kutora madrugs zvakanyanya saka vavaida munamato eh saka ndichitobva uko ndopandati ah regai ndimanye kupi murora ndichiona murora ne eh eh

mondigadzirira tii kasadza kacho kachibva zve nokuti nongoziva atete wako vanofamba plus sadza ndiro chairo mazuva ano eh. ndiro ruvimbo manya unoitira tete vako tii andiisa mvura yacho pamoto yesadza eh, sadza chairo mwananzvadzi bhozi ndobataura eh. ndabva ndadi ndasangana na

uchibva ndichisangana ndichibva uku kunoita munamato ukuku mosangana zvenezvizvizvi tichazo vana vedu vatakabereka naimi eh, vanorwadzisa asikana kuiri pukanzvadzi yangu ah, vambobuda ndofunga vaenda ikoku kwamai suzini oh.
kwababa oh, suzini oh, mm. aiwa hapana chakaipa hapana chakaipa saka ah, regai nditi chiko

Nhasi variko. Ndatongoti regai ndipfeke pfeke zvinyatira ndidi Mungovhara ndibude ndide vhara. kunji Eh. ndide kumunamato. Aiwa, Eh, vagona. nokuti vanoziva kuti haa ini here. Aiwa ichokwadi ichokwadi. Eh, ah ko ndine ndasuwa zvekuvoonawo kwavamwe naive. Eh, ndizvo. Woziva kuti kwedu uku kunongogara kwakangoti zii kumadheodheo uko. Ndizvozvo. Saizvezvizvi vana hapana kana mumwe chete mm. eh. aiwa ruvimba anouya aiwa hai chokwadi chokwadi nokuti nguva yacho yareba ndichingori ndiga eh. aiwa ndizvozvo
Saka kuponda nguva dzinodzi pane wada kuenda? Unobvunza bhazi rakanyorwa kunzi wedza guto murambinda kuti riri kuenda kupi? Kana munhu achipoda kuti unoda kuti uda kuenda unoda kuenda out. Idzo nguva dzino.
Eh. Usiku uno. Mukadzi wemunhu akarorwa unoda kubuda usiku nguva dzino. Ndozvatopo mongo. Ndoda kutobuda nekuti uri kutondikanganisa utori enemy of progress kwandiri. Ah, unomboziva here kuti kare kare taiwirirana mba unotidanana nyaya yekuti handisi kuenda kubasa saka zvinhu zii zvaakutoita upside down saka zvichinzi aiva madziva mazambo saka ini ndiratiza hallo ahorit ah, ndakutopedza ndakutopedza ndakumai manje ndienda kubuda ndimire five minutes ndienda tosvika ipapo horit okay see you now
Iwe asi mashura unondita boyfriend yako tokufonera kai. Ah, eh, asika.
Don't try, don't try to spoil my mood. Ndandiri mood yakanaka zvokuti kuti unachoponda ponda ndichokupindura ndichitosekerera. So ndiri mood iri right. Ndoda kuti ndiende. Ah, Kutozvurera imba ka. Zviko zvaundiitira pa izvi. Sike uno kuti pachine imba here papa? Pachine imba. Ndakutozama zvimwe. Ndenge kuti andiende kubasa ndisina mari. Eh. Nekuti asina mari. Ona kutoramba achitofona. akuramba achifona regai nditi ndindi eh. saka inzwaka eh, eh, ndakuenda asi yangu nguva ichasvika zvinhu zvangu usabise property yangu uchengetedze zvinhu zvangu pano pamusha nekuti zvikangobiwa chete iwe ubva watsvaga tsvaga kwokuenda endai eh, ndakuenda na manyanga ari kuti mm, ndinotoraitawo mari nerimwe gore handizvozvo ndichadzoka mangwana makuseni kana kuti kumasikati kana ukasadzoka ah, ndikudzoka
Come in. Kwa urudi bana kwa. Leo chini ya mtaka. At least mbosa nigare pasi face mtomnya. Hapana nije kugara sha. Taura fast ubude muno. Andazwa lesa.
Do not. I missed my period. Saka zvine nini izvozvi ndine risano period here?
Ndine nhumbu yako sha. Sele mafanisi shamwari. Nhumbu yangu hawo. Okay. Donald, ndiwe munhu wani wega ndakarara naye this whole year. It means it's your pregnancy. Sha, tese tatekadhakwa. Kumuka ndiri naked hazvire kuti ndakarara newe. Hapana na proof yekuti takarara tese. Enda une muridzo wenhumbu kwete kuda kutsvagirira mhosva. Zvandataura wazvinzwa. Nenhumbu yako ndaunotora mabhegi angu kumba kwedu ndoya kumba kwenyu handiti wotodza musikana wako wevaka atotsvaga someone else cause ndatoa mukadzi wako ndini. Ya zvautaura zvichiita shamwari.
Ini ndatoroora musikana wangu. I think tatosara ne 3 months chete kuti royana. Enda kune muridzo wenhumbu kwete ini asi muridzo wenhumbu iyoyo. Otherwise hazvinetsi ah, zvawaita iwewe eh, toenda for, for DNA test ndanokupurovira kuti nhomba isi yangu It's obvious saka unongoti haisi yako cause ndiwe unongoita madna saka. so afuka ndakapusa here nhomba it's obvious handisini ndiri kuita ma- matest acho toenda kune mumwe doctor waita so zvawaita iwewe unoya unoenda kumba kwenyu zvezvi then ndokufonera kana ndataura naye kana ndabuka usasanditsvage because musikana wangu akazokuona uri panapa inzva nyaya